Mōrena ngā pūmanawa, kei te pēhea koutou? Ko te tūmanako, kei te noho haumaru koutou ki te taha o koutou whānau, ā, ki ō koutou, ā, kāinga mahana. Ā, hoi anō, Ā, titiro ki a koutou tēnei ataata o koutou ātaahua, ka, ā, pānui pukapuka hau ki a koutou, ko tēnei pukapuka, ā, e pā ana ki tētahi kotiro, anā, ko Keriana tōna ingoa. He aha tēnei wāhanga o te pukapuka, tamariki mā? Te uhi o Mua, ka pai. Mēnā ko tēnei te uhi o mua, he aha tēnei? Ko te uhi o muri! Tika tonu. Kai runga i te uhi o muri tētahi pikitia o Kereana. Na, kei te taha ētahi kōrero he nako, he kōrero pitopito o te kōrero roa i roto i tēnei pukapuka. Ka pānui ahau. Kapa haka, Tino pouri te nākau o Kiriana i te wehenga atu o tona pāpā, Oh. Nā te kapahaka me te mōhio o Keriana ki te whakaaro pōhewa i whakahoki mai tana harikoa. Ana, anei te ingoa, Kapa Haka. Nā Katarina Te Heikoko Mataira tēnei pukapuka i tuhituhi, i tito, nā Sylvia Hugues Desaffel Ngā pikitia. Ataahua ngā pikitia nē rā. Kei te aha kere ana i, i ēnei pikitia? Kei te kite? He aha tana mahi? He pūkana, he, he whākanakana, nē? Kei te mahi ia i te kapa haka. Tika tonu. Nō reira, he aha tēnei wāhanga o te pukapuka? Ko te Tuara! Kei hea o koutou tuara? Ka pai. Me timata. Oh, anei a Kereana. E mahi kapa haka ana. Oh, titiro ki nga pikitia nei. Tino pouri te nakau o Kereana. Tōna roa e tangi ana, kua tino maroke kē te puna roimata o tōna whatumanawa. Oh, titiro, e tangi ana, kei te kite i te roimata māturuturu ana. Ehara ko ia anake, rāua taha ko tā, rāua tahi ko tāna māmā. I moe tahi i ngā pō, me te tangi hoki. Aww! Ahakoa tā rāua kauawhiawhi i a rāua anō i te pō, kāore tonu i mutu te turuturu o te roimata. Aww, kei te kite koutou e tangi tahi ana a Kereana rāua tahi ko tana māmā. Aww, he aha te take? He aha ai Nā te mea, nō tērā wiki tonu i whakarērea rāua ko tōna māmā e tōna pāpā. Oh, titiro, e wehe atu ana pāpā. Kāre rawa atu e wareware i a Kereana taua rā, te rā i wehe tōna pāpā. Ko ia tērā e whiri ana i ana ringa ki te kaki o tōna pāpā me te auē o tana waha, Kaua e haere, pāpā! Kaua e haere! Ahakoa te kī o tōna matua, ka hoki mai ia. Ka auē tonu a Kiriana. Kaua e haere, Pāpā! Kaua e haere! Ahakoa te kī o tana matua, e kore rawa e mimiti te aroha ki a ia. Ka auē tonu a Kiriana. Kaua e haere, Pāpā! Kawea haere! Engari, i haere tonu tana pāpā. I rere atu ia ki ta, tana mahi ki rāwāhi. Ka noho mai a Keriana me te whakaaro kua kore te aroha o tōna pāpā mōna. Aww! Ki ō koutou whakaaro e aroha tonu ana tana pāpā ki a ia, ahakoa kei te wehe atu? Nē, he aha tēnā? Ka wehe atu mā runga waka rererangi. Ai, aroha kia kere ana. Muri tata mai, ka tangi mai te waea. Kere ana, ko tō pāpā, te kī o tana māmā. I rere atu a Kereana ki te waea. me te hopo o tana manawa. Pāpā, ko koe tērā? Āe, kere ana, ko au tēnei. Ka hoki mai koe, Pāpā, ākonei? Oh, hei te wā kōtiro, kia rite te wā mō ngā hararei. I kōrero rāua i runga i te waea me te rongoa Kiriana i te aroha o tōna pāpā i roto i ana kupu kōrero. Ka āhua hiki te mamae o te nākau a Kiriana. Ka waea mai anō koe, Pāpā? Āe, Kiriana, ia wiki ka waea atu anō ahau. Ka tau te. Ka tau te nākau o Keriana, kua mōhio ia, ahakoa te noho wehe atu o tōna matua, e mau tonu ana te aroha. Ka pai. Ka pai, Pāpā, te wai atu ki a Keriana, nē rā? Oh, titiro. Titiro ki nga pikitia nei. Kei te aha kere ana ki konei. E? Kei te āta whakaaro. Ahakoa tērā tino kino te kaikai a te mokemoke, ka noho, oh, kia noho a kere ana, ko ia nake, ka hoki whakamuri ana whakaaro. Ka ngahoro mai ngā mahara mō ngā rā o mua. He hinātore noa iho ētahi o ngā mahara, engari he maha ngā whakaahua hei tirotiro māna. Rite tonu te hoki atu o Keriana ki aua whakaahua, ā, kua mau ai ki tōna ngākau te āhua o tōna pāpā. He nui ngā whakaahua mō te wā i noho rātou i te whenua o Japan. Ko ia tērā e tākaro ana me ana hoa Hapanihi. Ko rāua ko tōna pāpā tērā i te onepū, ā, ko ia tērā e kai ana me ngā tīrau kai o tērā iwi. Kite koutou i ngā tīrau kai, ā, kai, kei konei, nē, he, he rākau, nā, mōhio a Keri anā i te wā tamariki tonu ia ki te kai me ēnei momo tīrau. Ana, ko Keri ana me tōna pāpā i te onepū, ko Keri ana tēnei e mau ana i ngā kākahu Japan, Hapanihi, ā, Wā, titiro mai. Tēnō ātaahua ki ia keri ana ngā whakaahua mōna. Mō tōna māmā me tōna pāpā e mau kākahu Hapanihi ana. I taua wā, i tino pōhēhē a Keriana He Hapanihi hoki ia. Ko te reo Hapanihi tōna reo. He Hapanihi ōna hoa, he Hapanihi ōna kākā i te kura mō ngā tamariki kōhungahunga. Mōhio pai hoki ia ki te waiata Hapanihi. Woohoo! Nō muri mai kē, nō te hokinga mai ki te hau kāinga me te haerenga o Kereana ki te kōhanga reo, kātahi anō ia ka mōhio ia he Māori kē ia! Ngaro tonu atu tōna reo Hapanihi, ka ara mai tōna reo Māori. Pai nē? Titiro ki ngā kākahu o Hapanihi o Japan, Ātaahua nei rā, ana, ko Kereana me ana hoa e waiata ana, ana, ko tēnei whakaahua, kua hoki mai ia ki te kōhanga reo, te ako i tō tātou reo rangatira, te reo Māori. Ka pai, Kereana. Titiro mai ki ngā whakaahua. Otirā, i tētahi rangi, i a ia e tirotiro atu ana ngā whakaahua, i reira ētahi whakaahua mōna e mahi ā-ringa ana, ahakoa pēpi noa iho ia. Ka tere hoki mai ngā mahara mō aua rā, mō aua wā, me te tino harikoa o tōna pāpā Ki tērā e mahi ana, tēnā mahi āna. Āe, tōna whakaaro, pai ki a Pāpā aku mahi waiata, aku mahi mahi ā-ringa hoki. I taua ahiahi, i hua atu ia ki tōna kōkā, Māmā, Piringi ako ahau i ngā waiata Māori katoa hei whakaatu mō māku ki a Pāpā. Tino pai ēnā whakaaro te whakautu o tōna māmā hei mahi whakahoahoakoa i a tāua tahi ia rā, i a rāua e mahi ana i ngā mahi o te whare, e haere ana rānei runga motoka, he waiata tā rāua mahi. Nā tēnei mahi ka mimiti haere te mamae o te ngākau o Kereana. Tae mai te wā ka haere a Keriana ki te kura. Ooh, ka pai. Nō reira tamariki mā, ā, ka waiho te pukapuka i konei, āpōpō, ka whakaoti i tētahi atu wāhanga, ā, kia kite tātou, he aha ngā mahi o Keriana i a ia i tīmata te kura, nē? Hoi anō ngā pūmanawa, ā, mātakitaki mai āpōpō, ka hoki atu ki tēnei wāhanga o te pukapuka, ā, kia kite tātou he aha ngā mahi o keri ana. Noho ora mai koutou ki ō koutou kāinga, nā manaakitanga. Mwah!